piny, piny kama wantiere ni mm. ng'ato ka ng'ato gombo ode mm -hmm. and uh, wach ma kawuono nyiri wacho oko ka en ni chuor ng'ato sum iwinja yes. ng'ato ka ng'ato gombo nobed gi chuore ng'at adiwa achiel mopogore gi kamiyo gombo ni mondo obed gi chuore uluonge ni mach owacho ni kiwinjo ng'ato ok adhi e chuor ng'ato kiwinjo ng'ato ok adhi e chuor ng'ato kiwinjo ng'ato ni ok adhi e chuor ng'ato ka ng'ato gombo chuore owuon ma bende kosedonjo to ng'e ni en mobiro dictate to rule koro onge ng'ama chak biro yes odwaro chwore mo control yes mopogore gi mano
ng'ato ka ng'ato dwaro pesa mana dier ma ng'ama onge pesa in kawuono ikwenyi ikweni kaka ng'ama fail in life kata duole mionge go kata duole mionge go kata mane odi wuon iwacho wuot iwacho wuot ionge pesa kata otiri mana nyombo mm. to osolni mm. time omiyi mar kaka wuon sewendha cha mm. jomosoli gi neno mane ketho time mm. koro nyako ma single right.
oyudo dichuo machuor ng'ato to nigi pesa the same nyako ma single ni oyudo dichuo ma wuoyi ma ma ma ma ma, ma, ma ndigli wuyi ma ndiga wuyi ma Wuoyi ma single single ka en. ma single ka en to odhier koyiech kanisa Eh? odhier onge go to hera to hera to do hera to do to onge pesa to en single ok en chwor ng'ato nikech jehova dwaro chwore kende ng'at adiwa Ng'at achiel. ng'at achiel to machielo ma be eh, eh, eh, ochako oyudo kae ni Mm. to ni redio ng'amo dhoge maduong' ni hata yie dhako maredi Ariyo. ah, dhako mar pesa ariyo en to go. pesa be timo nade En go. rwak wuoche mar ng'ama nyakono sani mondo mi adwoko Ni abiro yiero mane? Eh.
single midwaro gini churi midwaro kendi mok chwor ng'ato ni odhier o ana ana onge ma kata gima itimo dala gi ok consulte kata teni moduong onge to chwor ng'ato ni gi pesa koro kid nyako ma serious awinji kaw dichuo ma haana ni
Udhi chamana. Ubro gero gorofa ka un kode. Ibro gero gorofa ni ok mate ni lek. To lek dong dalili ya ang'o? Mvua ni mawingu. Ng'amu isi ng'ama ni pesa to dhi udhi gero gorofa ka uono. To dong pesa nitie automatically. Bwana neno ranyisi kata kaka gidak kata kaka en gi en go. Father.
We advice nyako mawinjo asani. Hmm.
to advice eh, maber ber king'eno dwaro pesa chak gi ng'at migeno kendo mihero sana Winyo boro dir mane iwacho ni chakure Kata par. onge pesa chakure par Ah, dir mane iwacho ni ng'ama nowacho ni chakure par. O apologize. No se apologize last month. In idong' gi wachno kendi. Ng'ama nowacho ni you begin from humble background. mi chakuru kata par. Ng'ano nose withdraw term neno. Eri mi dong' kode In- in kendi. mama liki uchako kuongi kata mana kitanda
Ayoda. ot Koro. usegere dala usani ot manyien maduong koro bor kuri koni beta kura chaka piny ka ka uonge go mano karango chon e piny machon koso piny ma kawuono nyasaye e 2021 to mano gima ladies ok ng'iye momiyo single ladies double mocha 2021 emi wache gino eh, eh girango wadosi
amany bwana moro man gi dhako bende nigi pesa mang'eny okawa kaka dhako man ariyo ng'ano ok bi kawi ga ah. ng'ano idwa deti nyaka chieng' ni ah, ah, akawo to bonya kawi ruoth ya donje oh.
dwa deti mi ti
kori chalo ng'a kuong'e oh, chalo ng'a kuong'o ji ma ng'ano nigi family ne ichalo ng'a kuong'o ji ng'ano nigi jaode gi nyithinde gi responsibility mare to accept second wife Kure. to en go in mar pap isungruok kodi e pap kadhi kodi yo mabe dhi kodi yo yugi Eh, dhi kodi mombasa dhi kodi nairobi in ibayo kodi bedo kidwa churi kendi ng'ano ok bi nyuomi ng'at modhier minenoga moa piny mi- miwega e gweng' nofuwo ni onge pesa dak te- kadwa teri madho chae to teri kia kama ing'adhe chae obageni chapat mar ten gi chach ten mane chuori mane ng'ama unya dakgo kaka jaodi koro kik awich dhoga lipstick ina yudo ng'ama ka nyiso na dwa suko Mago to chieng' penja ni lich. idhi gonyo after how Mano long biro wiro mbele kuro sani chamuru kode oboga geruru kode eh, rom un wegi kel mathin kel mathin gi paro gi onge paro gima gi okelo amaparo.
mathin no onge pod jonyuolne madhi dagi dala Ana, wach Kiswahili mar ana ni mok donjni. Hana. Ana en mana gi en. Okay. In koro kawe stand ni gi reason. Gi defense ni. Bwana dag maber. Wagike kama kore dak maber. Yeah. Okawuondi wagik kama kore we wuondo jar ng'ato. Ngima mi. We wuondo jar ng'ato to samoro dala gi be kata Uterere wad pachu, wach ni mama ruoth ogwedha, ruoth okelo, ayudo. Na tinde kayudo na Yesu iwinja. Hey. Mama imbe winje maber. Kitne min gi pi moro kanyo ma- ma- maliet sawa cha. Ogedho Lwok- mama gi od lwok- babati.
Mama go moro gine moro kanyo matin. Mama yudo dosi.
wadak matin kata koro wadak maber matin bang' dweche ang'wen ah, eh, ng'udho lawo marach oh, ka ng'udh bang' idwa wuondo single ladies iwuondo u omera ma nyume ng'ama tarcha ubiro wichru mo ka un pamoja kutimo gige u pamoja ah! weri gi chuor ng'ato sumu iwuoye 2021 2021 koso 1960s Hey.
ng'ato kik wuondi tadek ariyo dakika bang' sadek e nyakalondo madala fem thumba ariyo namba achiel fredija kadongo wero kwen akweno mami chwada

Mama kese warogango, Fredi jaka wash. fredi jaka wash orado bana mak simu Biro. biro yie Hey, bro. Hey, Adek- nyaka sani pod wan adek adek Three, three three Guy, guy, guy, guy. mak simu adek adek fredi jaka dongo fredi jaka wash Nani? Dal- Hey. Eh,

Mm. Yes.
Eh, oyawre jadolo Evans Odhiambo. Fredi Jaka Wash Chako Tai.